Míayi dzi ase nu nu ɖewo gɔme nyuie le Mawu ƒe nyenye me, ale be nye kpli wò hã, ale si ke míegblɔe ɖo be míenye Kristotɔ la. Ao, nɔviwo, edze be míaƒe Kristotɔnyenye ya la anye Kristotɔ tsimatɔe, anye Kristotɔ si ke megatrɔ akpɔ megbe dome o. Elabe ne egatrɔ kpɔ megbe dome la, atrɔ zi dze kɔ. Elabe ne egatrɔ kpɔ megbe dome la, o, oh, egɔme be ɖa, mekpɔ di be ya, medi be yeakpɔ ɖeɖe o. Ekpɔtɔ ɖoɖo blem ye. Vɔ aƒetɔ melɔ̃na be amegbetɔ ɖeke nedo hehe ɖe ye nu o. Ame, ɖe amegbetɔ aflu Mawua? Ɖe amegbetɔ a, a, atrik alo atsaka Mawua? Gbeɖe o ɖe, togovi. Ne enye Kristotɔ la, edze be wò nyawo nenye nyateƒe nya ɖeɖe sɔŋ ko. Meganye he, mawɔe makpɔ viɖe ƒe nuwɔwɔ o. Nu sia nu si ke míwɔna be míakpɔ viɖe atso eme eye menɔ te ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu dzi o la, enye Abosam ƒe gbɔgbɔ ƒe nuwɔnawo. Ke nenye be enye Kristotɔ vɔ ɖe, alagawɔ Abosam ƒe dɔwɔnawoa? Alagawɔ wò ame xoxoa ƒe nɔnɔme ƒe dɔwoa? Ao ɖe, nɔvi lɔlɔ̃tɔwo. Le Korintotɔ ƒe agbalẽ evelia ta gbãtɔ sia me ye apostol Paulo le nya sia gblɔ na mi le. Bene, esi meɖo, meɖo be mawɔ esia ɖe, Edze abe ɖe mele ame aɖe flum enea? Ɖe mewɔa nye dɔ nye ɖoɖowo abe xexemetɔwo ene? Agblɔ be ẽ, agagblɔ be o le nu nukeke ɖeka ma ke mea? Gbeɖe! Abe ale si Mawu wɔa eƒe nya dzi ene la, míawo hã Míaƒe ɛ̃ na mía na mí matrɔ azu o o. Praise the Lord. Abe leke tutue Mawu wɔa eƒe nya dzi ene la, nɔviye, exɔe se be Mawu wɔa eƒe nya dzia? Mexɔe se. Elabe Mawu la mefuna me o. Nɔvi, ne xɔe se be Mawu wɔ aɖe eƒe nyawo dzi eye edoa gbe ɖa nɛ bena ne wɔ nu ɖe na ye la, ɖe menɔ eƒe asi nu kpɔm be awɔe wòade go oa? Awɔe wòade goe. Ke nu ka tae àle afu ɖokuiwò ɖo? Eye wò ẽ manye ẽ ɖeɖe ko mahã. Nɔvi lɔlɔtɔwo, togoviwo ema, eƒe gbeselawo ema. Mikpɔ ɖeke míaƒe dua le gbea, Togo. Mikpɔ ɖeke Togoa lea. Ɖe nyateƒe Kristotɔ le Togoa. Nenye be Kristotɔ le Togoa ɖe, Ke míaƒe ẽ ke mígblɔ ke nye nyateƒe ɖe? Nu ka tae míanɔ nyateƒe kpɔm eye míado kpee gbɔgblɔ o? Aha, point d'interrogation. Pastɔwo ya wole fu nu ŋuti o le gblɔ nya wa ɖo. Wonkpɔ ɖe ke wole lé amewo le Togo a? Wonkpɔ ɖe ke wole tu amewo ɖe prison a? Nɔvinye, wometua nyadzɔdzɔe ɖe prison a me o. Ne wogatu wo ɖe wò nya dzɔdzɔe dzi tsã, enya dzɔdzɔea matrɔ va zi enya gɔdɔgɔdɔ gbeɖe o. Ele eteƒe ɖaa, elabe Mawu na mí atse kpakpa ɖe to be míato nyateƒe, be míagblɔ nu si ke le teƒe, eye míaƒe Mawu ƒe atsekpakpa ke wòna mí la ye wɔe be Míawo la, míkpa dze ɖe anyigba ƒe efiaɖuƒewo dzi. Aleluya. Míkpa dze ɖe wo dzi, menye woawo kpa dze ɖe mía dzi o. Mawu ƒe amewo yrana efiawo. Nenye be efia si woɖo etso Mawu gbɔ nyateƒe. Eya ta nɔvinye, kpɔ kpɔ gbɔ be yenye Kristotɔ vavã. Bena Mawu ƒe gbɔgbɔ le mewò hele kplɔm nu le nyateƒe me. Aleluya. Apostol Paulo gblɔe nyuie ɖe bena ɖee, nɔvinye. Abe ale si Mawu wɔa eƒe nya dzi ene la, miawo hã miaƒe ɛ̃ na mi megatrɔ azu o o. Mawu vi Yesu Kristo, ame si nye ame si nye nye ŋutɔ Silvanus kple Timoteo míeɖe gbeƒãe le mia dome la, menye ame si lɔ̃na be ẽ vɔ wòanye o o. Eye ɖeɖe koe le eya ma me. Míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo tɔ ke mi trɔ zu la, eya la, ee, ebe ee koe nyi la, ee, meva trɔ la zu o o. Eya ŋuti esi míawo hã mítrɔ zi ye tɔ ko la, nɔvinyewo, tɔgɔviwo, mi ɖo la nyɔ elabena woflu mi eteƒe didi wote mi ɖe anyi wowɔ mi kluviwo le tsɔtsiwo me eteƒe didi eye ne ebe yeato nyateƒe gɔ̃ hã la enunɔlawo la tsɔ asi dzi be o oh, kristotɔe bɔbɔ na eɖokuie Kristotɔ bɔbɔna eɖokui na ame ka o? Na xexeme ƒe dziɖuɖuwo lɔ alo na aƒetɔ mawu mavɔ gama? Ne aƒetɔ mawu mavɔ gama ye. Praise the Lord. Eya ye nye Kristotɔ nyenye vava. Aleluya. Elabe mawu ƒe nya la metrɔna o. Metrɔna o eye matrɔ kpɔ gbeɖe o. Eya Amerika hã matɔ ntrɔe o. Praise the Lord. Mawu ƒe nya enye ɛɛ ɖeɖe ko le eya ma me. Mawu ƒe ŋugbedodowo la katã va zu ɛɛ. Mawu ƒe ŋugbedodo katã va zu ɛɛ le eya ma me. Esia tae míelɔa amen to eya ma dzi. tsɔna kafukafu na Mawu ɖo. Eya ta míte ŋu agblɔ be amen to eya ma dzi hena kafukafu na Mawu ɖo. Nɔviwo, mina míagblɔ amen to Kristo dzi hena Mawu ƒe kafukafu Nɔviwo, mina míagblɔ amen to Kristo dzi hena Mawu ƒe kafukafu. Nenye be nyateƒetɔe míenye Kristotɔ le nyateƒe ƒe gbɔgbɔ me. Nya ma ye Aƒetɔ di be mia kple mia ma egbea, ne nàse nuwo gɔme nyuie. Ne mègakpɔtɔ anɔ ɖokui fum gbe sia gbe o ɖe, Eŋu ɖe ke fifi. Ne mi le gbɔgbɔ be demokrasia le exixe ƒe akpa dzia, vovo ke nye vovo ke Kristo na mi le ye me la, eƒo ta ne demokrasi. Nenema wòle. Eƒo ta ne alternance. Nenema wòle. Elabe ke mi le minye nu vɔ̃ wɔlawo tsã la, Mawu wɔe be mi trɔ zi ame dzɔdzɔewo azɔ. Woyɔe be ate na zema, tɔtrɔ va. Nɔnɔme bubu va, me yo xoxoa dzi ko mianɔ o. Vɔ mianɔ mia ɖokuiwo ble be mi le ye ya tum o. Wogbana xoxoa ɖi ɖae. Yeta Yesu Kristo gbɔna mi be ame ɖeke mate ŋu ɖee. atsɔ aha yeye ɖe akɔ ɖe le agbalẽ xɔxɔ me o nenema ke womatsɔ avɔ ɖeɖe yeye atsɔ ƒo atsɔ tsaka kudɔ avɔ vuvu avɔ xoxo ke le dedrem wɔ o elabene wowɔ nene la o o o nɔvinyɛ agba kaka ɖe dzi kekem nɔvinyɛ miɖo le ase nuwo gɔme miɖo le ase mawo ƒe nya gɔme Minya be mía ʋegbetɔ do na ɖo ɖe be eka xoxo nuwo gbea yeye aɖewo nɔvinye. Gɔmesese ɖe le etsa tsi le akpa ʋu. Vɔ meva ma woƒe akpa dzi o. Elabe eka ke vovo vɔ la, womagatɔ gbi yeye aɖe nu. Eka xoxo ke le vovo vɔ wɔn ɖe, matɔ gbi yeye aɖe nu. Ele rɔ le gbɔgbɔ ƒe akpa dzi. Mele teƒe le gbɔgbɔ ƒe akpa dzi o. Nɔvi Kristotɔwo, Míɖo le anyɔ togoviwo sugbɔ abe Kristotɔwo ene. Ye nu ka le dzɔdzɔm be míaganɔ kluvinyenye me o? Mawu ɖe mí be mívo, eye dze be míaʋli míaƒe vovonyenye kpɔkpɔ ta, eye wònye dzɔdzɔenyenye ƒe ƒe ƒe nu ka ƒe mɔ dzi míle, eye ame aɖeke mate ŋu fɔ mí le míaƒe dzɔdzɔenyenye ta o. Elabe ame si ke trɔ zi ame dzɔdzɔ la ŋu gabu afɔ le o, fɔbubu ɖeke mele mía ame dzɔdzɔwo ŋuti o. Ame dzɔdzɔ ɖeke megalee fɔbubu le ŋuti o. Mía katã ke nye ame dzɔdzɔe to, to Kristo me la, fɔbubu aɖeke megale mía ŋuti o. Eya ta míagblɔ dzɔdzɔe ƒe nya mavɔmavɔtɔe. Migazi ɖoɖoe o, togoviwo. Migazi ɖoɖoe le Mawu subɔsubɔ vavãtɔ me o. Ne mile ɖoɖoe zim la, Mawu makpɔ dzidzɔ tso mía ŋuti o. Miɖo le adegbe abe otoritɛrwo ne, ame siwo Mawu na ŋusẽ be miɖe gbe Eye míaƒe gbeɖeɖe ya la, ana wɔ nu geɖe le Togonyigba dzi, ana wɔ nu geɖe le Togoviwo ƒe agbe me, hena vovokpɔkpɔ ke Aƒetɔ tsɔ na amegbetɔƒomeawo be wonakpɔ le agbenyigba ya dzi. Le Yesu Kristo ƒe dɔ ke wòwɔ na mí la ta, nɔvi lɔlɔtɔwo, akpe na mi be mise Mawu ƒe nya ya, eye wòakpe ɖe mía katã ŋuti be míanye ame siwo tɔ gbetutu na Mawu Ee, ɖeɖe ko ye le eyama me. Mɔ ƒe ŋugbedodoawo katã va zu ee le eyama me. Haleluya. Eya ta míawo hã ke trɔ zi etɔ la, míaƒe ee la nazu ee le mía me eye míate ŋu agblɔ be amen to eyama dzi tsɔna kafukafu na Mawu tso mavɔe ɖe mavɔ me. Míaƒe, míaƒe nuwɔnawo le akafu Mawu. Mímagblɔ amɛ ɖe yame ye kafukafu manye Mawu tɔ o. Nɔvi lɔlɔtɔwo, Mawu nekpe ɖe nye kple ŋuti bena míaɖee fia be Mawu tso afia na mí vɔ. To Kristo dzi le eƒe ʋu kɔkɔ ɖe anyi me be nye kple siana míatrɔ zi dukɔ nyadri ɖe si ke akafu Aƒetɔ ƒe ŋkɔ le dukɔ katã dome. Nenye be Kristotɔ le Togo tutua, eye mía Togo be menye Kristotɔ vavãwo la, Togo manɔ kluvinyenye me o. Togo vi maganɔ kluvinyenye me o. Míawo Kristotɔwo dzi wole ato, ye wole atu dua. Mía ame siwo nye Mawu ƒe amewo dzi wole ato. ye wole atu dua. Ne Mawu aɖo ame ɖe be nanɔ dua nu la, míawo Mawu viwo, míawo Kristotɔwo, míawo ke nye Mawu ƒe gbetakpɔlawo, míawo le ado gbe ɖe ame mawo ta hafi ye woatrɔ zi edukplɔlawo. Yesu nekpe ɖe nye kloti be míase nya yawo gɔme. Ne yehã nye mía dometɔ ɖe sia ɖe tɔ loo, woyra mi geɖe le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa me. Amen.